Okay. so when the snow come, uh, oh, jiwakugi madongo. That's so nice. Ah, kwani kuno ka ng'ato osetiyo gi mitoka ka kojogo to wewe kamano. Wewe wewe wewe. Mano kuma koro de anti de an gi Can you show me? Can you show me around? Onyulo, onyulo. Eh, in, in, this is Onyulo my friend mane wabayo godo chieng' mane wadhi e party mane mane oteri kam to racha. Eh, the one that misbehaved. You wanna say hi? Wuoto sinadwa. Ah, ukadwa ukadwa wuoyo kode. Hello. Mano video call. Ne wa. Ah, yes, mkubwa. Ibwana neka ajo kalando bwana. Bago wazo unge ni ulis nani mhoka. Alos. You Why do you really eh, forget like that bwana? Manze. Ay, yeah. Okay. But but uh, Jakede And Muridosi, Muridosi, somebody I want to, something I want to tell you. Bwana, hapana ah, ana appreciate bwana. Meda meda tiyo matek bwana. Wan bende kapo ki wetich kanyo. Ching mi wetich to wambi ngiswa we wetich koni bwana. Wadwa dhita kuma kuma intien. Wabwalimi ye. waol gi tije ge bwana, magi tije mofuo bwana, ne ng'ato keti ni cheo, imagine bwana ni cheo bwana ni, ni, ni uketi kiluoko sende bwana for real bwana manze bwana ma, maufala zingine manze ah, watu wani mondo wadagu don't mind him. kama untino don't, don't mind him Dongi dwana, what I think you can do you can organize for us the way we can come and work over there you look for yeah, us something mondo wawetije mufuoge exactly it's always like that Okay, you are going to job. See you later. We also going to work. Awuonde ni wadhi tich to kare wang'anyo. Awuonde ni wadhi tich to kare wang'anyo. Ne kare mani timo maber. Mani ibongo gi budusi ni dai dai. Sani koro video call. Bana nanyisi ni bwana an macha dala wa sani. Awinjo ni tamo ni tuwe dhok ndalo ariyo bwana mudugo wa manyi. En muwuoyo kod an na sani. Dhok to ger ma ok mul.

Tango mi ogini soe lawo. Ang'o ma soe lawo? Thumni. Kwani ni thum. Kok idwa na wuo mos nyisa ang'o motimore. Thum igolo kanye? Thum iluongo ni ng'e nyinge. Hey. Nang'o? Bluetooth connected to success. BT. Tok BT no. Okay, mawacho ni BT ema nokelo ne fadhi ni gini. abiro to no kendo ni fadhi ne gini koro ka bwana fadhi ne gini ni gini wacho dhok moro ma fadhi ne ok but ober bwana oh, gini jua kelo na monda seti eh language go Mokonyi. Makonya ka police station. Station mwana. To mano do China miwa je mano ngisongo ya unyulo ite miwa alo. Mano kimikelo na seti. Kono do sina unge kisungu. Mundo sina hivi juga ni mundo ni gawone ni ni. Kuwa maru madulu lo suru. Kawa sunga se lo so margi ma wacho to ki tu laro ko di tu. Wekete i dogi e miwe peto mang'eny. Gimete. Idwa mari ma. Sombili. Iuse. Mia 200 sani adhi aom godo ode boxine mondo kane mondo awaro godo ode. Kasa waro godo ode. Ok na mi gini. Mm. Iwinje. Iwinjo ka tho. Ndio ni bro jam ko fwenyo ni. Bro bro jam in bi ngama fala manade bwana idwa wuotho gi gini mondo ne. Koro ng'ato kokelo ni gimoro mondo iwinji mondo imi koro gimitin makladi ni ka ni konya konya gi lewni manyicho ne omika adwa dhi wuoth moro. Bedo na mak gi. Madems moko. Bedo ng'ani makelo nigo. Jaki biro gi giri. giriro zinaingira aa giriro zina ne- ne- Ere kaka useyagi gik nyare moko? mano nyare mano miye to an ema dhiga an be ema spend ga time mang'eny gi buru vikni Koro mabiti. Koro- mabiti koro- mabiti. ok namiyi go nena. Mabiti biti nyar dosini. For reals. Don't get many money me for the Koro to gini dichwa nyingi ok ni kawe, ok kawe. Koro chwanya nade? Koro fajan fara. Awinjo ging, awinjo ging. Awose, karo kikele. Awinjo ging. An gimo mi amigo. Mm. Adwa ni ola lewni mo makladi moko ma ma ma real. Ah, lewni kidwa to tibita bila, to kipigi gini kit ma dikelo shit. Nawinjo kinge heri kanyo endo. Koro about sombile mekwaya. Ok ang'e ni anyalo yudo misani. Nawinjo kingere ni dhi nyiew gir metho kanyo. Ng'a? Nochuli misani. Bwana in ema pachi thin ma winjo ni noseneno. To bwana bwana dosi ni ng'e nade ni se- ni in gi pesa bwana. Awinjo ni kochuli achula immediately ni eh kinyne ingeri ma abiro luongi mano gas. Kurule. Kuru le seche go kodwa kata mana ka penjo ni osiepna ni kanye, kuru tu ni kanye. Mana ma mana biro ni gi nyoyo nyoyo nyoyo njagi. Wewe ngini njo mele. Nyocha na biro ni gi nyoyo njagi. Anya complain mo meda pesa. Ili ambo. Ngani masani akonya ka chidosi na e e e bu. Gi piki piki. Sa banana ma eh banana. Ma ine mane ondik nyingi e bu bu bura ni ibiro riw ni pesa next month. Ilalo pesa. Kwanza nosemiya nyaka tich moro kendo niya, adhi puonjo chi dosi na riemba pikipiki. Kech- eh, eh, Joge joge no noramo ni she must be a good rider. To an ema ang'e riembo. Mana agombo tiyo ka ndoshini kanyo ma. But ang'e ni ibiro mana luonga tich. Nicho oseng'isa ni nitie ng'ato idwa riembo tich karu kanyo. Ok nyal. Idhi riemb, idhi riemb, Ng'awa. idhi riemb. Ng'a. Ng'a. Magi tang'o banane To bwana. ka ng'ano walo, Ng'awa ok nyal riembe. Dike paro Ang'o- matin. ang'o- ang'o- ang'o- ang'o- ang'o momiyo dosi dosi dosi misungore kama chabwa ne ng'ato piny sani gokinyi sani ma ji osemadho nyaka breakfast en koro ka sani obedo gi soda maduong' bwana gi Dosi- mukwajo gi mukwajo e dho duka bwana Dosi na koka ne sani koko medo dhako mar ariyo. iriambo Nyako ma koko tiku university ma kwara. Apenji macho gi students. Na dong' anawe ni student moro biro dong' dong' iwacho ni dosi ni ne en lecturer. Ni student moro biro go ne ero kamano kaka ngima ne dhi maber. Kare macha sore ne. Dunia suka ni suke. Bize bize neno nyako no. Bwana nyako masebo ko wonya kadiriyo ma Manatemo nyinyi sani. kaluoko bwana usiku ga manane. Okay, waluonge luonga ni chidozina. Chidozina no kaluoko to usiku ga. Aende kore ndosi nini? Kutu mambo. Kuja unisaidie ku, ku, ku nini nitie ka beyo lao koro gi Kiswahili. Kufenya hii blanketi. Ng'aw na gini ka. Koro to siwezi fika. Ochiek. Eh. Ok onyal ng'aw gima ni eh. gini malo. Tol eh. tol lotwe malo. Eh onyadu. Be isenene ka odo. Ngino re gi piny. Iwacho ni nyine compliment. Mm. Koro budu sinema nupuja vibes. Ochiek to ok onyal chope tol. Koro nyaka owuo mana gi ji. Eh mondo konye. Mondo okonye. Koro nani Koro by- by the way, nani opuonja ni Gino ania. chidosi ni okawo nade? Ok one ka the same ni koro ni ma nere ka king'iyo gi gine. To en More emakawo. marach kendo nyanya winjo kunyiso bote ni ah koro to is a, is a very Donge imomiyo is a anyisi very ni good boy. adhi yudo kit. Ing'eni Kanye. ing'eni style mane chidosi ni wuoyo koda. Eh? Nikech ong'isa niya ni kuna nataka kukupea kazi. Kwani chidosi ni cha en ga en ga jakisi? Tok mana pong'e mwagere midwa ni rege ane ng'ato. Pesa luoro koko an kadwa bedo gi pesa mago pesa mago tich mok anya tiyo. Koro adhi ati e pong'. To dongi dwa tich ero kare ane ng'ato. Bana mago gik moko. Mane tich midwa wene tich. Mago gigo fara ma ok anya liye. Mana ka mana ka mana mano gi goli. Pong're go pile to mana cham manyien. Mana kare. Mano gidhi gi goli but selin chuth. Chuth. Selin dong nosewuogo.

Bwana Milio nyisa ni mago ma- ni ni ni jamiriambo kendo nyisa ni adhi kodi mondo i explain ne very well. Jamiriambo mane? To dong nang'e ni goya oko por. Onge, meli no dwa mana ni an, ni mondo ni ochanganya ji, mondo ji kik ng'e se- ni, ni wan together. Anan nose nose miya promise ma Tang'o momiyo nong'isa nyaka chieng' mochame chama. Mochame, mochame chama. To ng'isa nyaka chieng' nyocha dong' nyocha chulu, an ang'e nade. Yung ano man ang ngisi, wiwil. Iningisa nga ako sa mili, man yung tsungisa, man yung tsungisa ni dinyo, na lew ni mga di, lep di or. Kaya milyo. Sana do cha ko man do ko law. Law di or gi. Openyal. Di law mo may mo di nyere cha dru. Kwanza bingine ngimki. Biliambo.

Selin jaber ga nya Uganda die. Selin Selin dogi Selin dogi winyo ni ni dosiwa ni chosegole gero ni ok odwar ok odwar osiepe e kind joma tiyo together. Ingine mani wacho ni Selin nosewacho niya ni ka dosi nigi richo moro dhi wuor to nokitieko namba kano. Koro sani Ah, dong koth nyicho chwe. Chieng' manche koth nyicho chwe mane isi ni Selin luonga ni en oluoro nende room ne to ji onge kanyo. Ni gimoro nyalo kae.

Ora, mani winjo ni ng'ano ne tabiki okwalo nyathi nyathi bian. Mm. Eh, mano wrong time. Eh, chieng'no jogo luongo ni wrong time. Dusi nani nigi moods kanyo ma chi dusi oduogo jam kanyo ma ji eh omera ma ji ma ji oduogo kon ni movie ni rumo mufuo nade. Kata girumo. Dong mane chieng' mana nyisi ni chieng' ma okwongo mana kwongo ninde sitting room. Dong otherwise ananindo ga nini Sabihan ko, edo get kacha. Isang pino to. Ano kati ko nino mo pino? Aki ana wi yo mani tabu ki ano di ko. Ni se dongo magin rom ko di gitu chal ko di gindi. Abi abi yo ninya tin tabu gino di obire keja ne. Hmm. Iwinjo. Ni to yudo oyudo ko lwenda timo timo timo mapenzi e bedroom ne. Iwinjo. Koro gicho di obiro malit ni tap tap ki. Sije ko ne le. Bwana gi maler bwana. Mapoko ninde. Eh, mapoko ninde makoro ka pta pikio pa pta sana. Ta winyo ni awinyo ni olwendo olwendo dhio dhio kele sore ne moro. Koro olwenda timo timo maricho. To paro moro dhio biro ni tapkina akawo pat pat arodho koro olwenda gi. To nikia ni pira paro moro be chakri ni biro ni koro mane kaka tang'e movie cha. Omera pta pikio kama kena nakol. Olwenda ka to timo ywak timo tich ma ichucho ywak to ka piki bende ywak mirimo yengo kode ni koro jogi timo na marach kama nang'o matimo gima gima lit e mbele na kamae to thapiki to chwanyore gi boyfriend ne dakika mathin no paro moro biro ni thap be an ema dhi abiro ang'iso thapiki niya to be inyalo be don't you know ni gima timore ni ok gima ber hmm? samoro samoro lwenda ni tim uh, yani natamo tapigi mondo kik go kik go lwela chage pad pad nikech no nyalo nego jo onyalo nego ngacha to ngacha ngacha temo reduce duoko pese we timo kama yani apimo ni ni ande tiende tiende tiende ni an olwenda cha samoro olwenda manyako ni notimre nade usibedo ka chamo pesa ne chamo fea ne kawuono gi rado koro chula chula mane momiyo nanyiso tapine weke awea mundu lwenda gotindu kaeto kaeto thapiging'isa ni eno thio thalo lwenda gotho nao nino winjo fununu moro no lwenda neti mutimi maricho gi chio lwenda wadi ama samoro ka bana to ni mane gima nochwanyo ji chieng'no bana muvi no norumo malit eh, what if ka ne olwenda no samoro bana odhi ong'ado rum ma ochulo nyaka bwana e bwana koro dhi asara pesa ne odhi nono Gima otimo ok otieko. Mano to. Mano adwa dhi. Adwa adwa awinjo awinjo ni sani sani chief ger ni joma joma bede base go mbaka to gin jotich. Kata sa paka. Kila ng'ato idware e kare mar tich. Adhina. Gima ber gima ber ni waboko bando. Gima ber ni waboko bando kore timo nang'o bando kuna gine mpesa bwana. Magradi kaka usadi. Gini to dhi keta e wach, but wa tema ne winjo. Koro organize na gyms no, dire box go, to gi to gi wuoche mag producer ka. Tika wuoche ka te su tuwa kwa. Ah, ni ni mea mea kwa. Ah, sawa ba. Utengo kala go ya igwe tipado esano. To nyaka nyisi anabeto dak ndalote. Asika dak ndalote makati yonge.